nĩkĩ na nĩ maratathi ma thimiti gũkũ nja ĩno nĩ mĩthanga ici nĩ ci- nĩ cia mahiga ma handĩko Wakariũki, reke ici ngwĩka. citarĩ hake ndarigwo atĩrĩ kaĩ kũrarĩ rũhuho rũrĩa rwĩtagwo rwĩtagwo atĩ rũrĩa rũhũraga indo rũkiura ndara ciaka ĩ kũu irahĩtũkĩra hau ĩĩ wakariũki Ĩ, ndũgathũkĩrĩrie kanitha ĩ. ona ndũkende kwaria ũru wa kanitha ona hanini Ehe. kanitha ĩyo itũ no ũkorwo hihi wakora kwĩna gĩko Ĩĩ. no nĩ ũndũ mwaka ũrĩa wĩkuo nĩ wa gũthondeka Ĩĩ. kanitha ĩyo tũire ĩ njega Ĩĩ, na ĩrĩ theru mũno na ĩ theru Ehe. ona rĩu no theru Ĩĩ. no harĩa thĩinĩ handũ tũra- tũraigĩte mũgeka hothe Mm. tũramĩtaga wall to wall carpet Mm. tũraiga tweherie Mhm. twĩkĩre maturubarĩ maya metagwo tairo tairo tairo Ĩĩ. ĩĩ Aha. rĩu nĩwamenya kwĩna mwako mũnene ũrathiĩ na mbere ĩĩ koguo tũrenda kũhekĩra tairo Aha. na gũkũ nja nakuo tondũ nĩ tũrarangaga ndoro-ĩ Mm. kũrekĩrwo kamburo aha rĩu gũkĩrĩ na mabundi marĩa mararuta wĩra thĩiniĩ Ĩĩ, na na angĩ nja. nja Aha. na rĩu kũu ndũngĩkĩaga maratathi ma thimiti

kweli kweli nikio ndakĩona kũrĩ neko ndarigwo nĩkĩ nĩ na ngũkiugaga nĩ ta rũhuho rũkĩhũrĩte no nĩ ndakĩnyita wega ũrĩa wakĩndarĩria ona rĩrĩ Ĩĩ. nĩ kũrarwĩra ũcio ũrutwo kũroira Ĩĩ, kũroira. turauga atĩrĩrĩ inũkai indo icio tũkeheria rũ rũciũ Rũciũ. rũciũ ĩ tondũ Ĩĩ. ka- kanitha ndĩkĩrĩ ya- ya oke ĩra no oke Ĩĩ. Ĩĩ. ĩna thikũ inya mbere na kweli rĩ Ĩĩ. kweli ndanyita kĩrĩa gĩtũmĩte kuona gĩkũrĩ na gĩko Ĩĩ. tondũ rĩ nĩ ma nono gũgĩkũyũ augire wa manyara atĩa handũ ha gũthĩnjĩrwo ĩ, hatiagaga gũitĩka thakame nĩguo He, hau wa kariũki tondũ nĩ kanitha tũraria ũhoro wayo nĩ ũkũnjĩra ũrĩa ũroiga tondũ wa rĩrĩ Ĩ, ndũĩ ndĩrageria gwetha ũhoro wa gĩthĩnjĩro gĩthĩnjĩro Nĩ ndĩraigua gĩtiagaga gĩthĩnjĩro thakame ona thakame no ndĩraigua no ndũkĩũĩ kanitha na gĩthĩnjĩro nĩ indo igĩrĩire ihanĩrĩirie ta wa thĩ na manyara Itiroka nyita no. Ii, aca, thikĩrĩria ii. Handũ mbũri ĩgũthĩnjĩrwo-rĩ, Ĩĩ, tondũ no ĩkĩng'eo-rĩ, ĩĩ, ĩ ona to mũhaka ngũkũ. haitĩke thakame ona korwo no ngũkũ. Ĩĩ, Naho handũ harĩ na wĩra ũrarutwo-rĩ, Ehe. o ta ũcio ũrauga wa mĩako ya kanitha-rĩ, ehe. no mũhaka haitĩke gĩko kĩa Oo, mwako. hatingĩaga Ĩĩ. gĩko. O kĩa mũthemba ũcio. o kĩa mũthemba ũcio wa wĩra ũcio ũrarutwo Ĩĩ. tondũ gĩko kĩa harĩa harathĩnjĩrwo rĩ Ĩĩ. nĩ thakame Oo. nakĩo gĩko kĩa harĩa harakwo na thimiti rĩ githĩ ti Ĩĩ. mathimiti macio Ĩĩ, koguo ndaringithania